Pathian thu thianghlim i lo ngaithla ang. Chanchin tha Johanna ziak bung thatna a tir in thu a awm, thu chu Pathian hnenah a awm, thu chu Pathian a ni. Chumi chu a tir in Pathian hnenah a awm, engkim a za in a ma siam a ni. Thil siam zawng zawng hi a ma siam loh engmah a awm lo. Amah chuan nunna a awm. Chu nunna chu mihring te enna a ni a. Eng chu thim zingah a lo eng a, thim in chu chu a hre lo. Pathian tirh mi pakhat a lo awm a, a hming chu Johana a ni. Chu mi chu hriattir turin a lo kal a, eng thu chu hriattir turin, amah avanga mi zawng zawngin an rinna turin. Ani chu eng chu a ni lo. Eng thu chu hriattir tur a lo kal a ni zawk e. Eng tak mitin ti eng thin kha a awm a, khawvelah a lo kal mek a ni. Ani chu khawvelah a awm, khawvel ama siam a ni, khawvelin amah a hre si lo. Ama mite hnenah a lo kal a, ama miten an lo lawm si lo. Nimahsela, amah lawm apiang chu an hnenah Pathian fate nih theihna tur a pe. A hming ringtute chu chung mite chu thisen hrin an ni lo va, tisa duh zawnga hrin an ni hek lo, mipa duh zawng pawha hrin an ni hek lo, Pathian hrin an ni zawk e. Tin, thu chu tisa ah a lo chang a, kan zingah a awm ta a. Khawngaih leh thu takin a khat. Johanan a thu a hriat tir a, a au a, Ka hnunga mi zui tur khan mi lehkhalh tawh a ni. Ka hmaa awm tawh reng a nih avangin tia a thu. Ka sawi kha amah hi a ni, a ti a. A famkimna kan chang theuh. Khawngaih chunga khawngaih leh chhawmna nen dan thu Mosiana pe khawngaihna leh thutak Isua Krista avangin a lo awm. Tuman, eng lai mahin Pathian an hmu lo. A fapa mal neih, pa ang chhunga awm ngei khan a chanchin a hrilh tawh a ni. Tin, Juda ten, Tunge i nih? tih a zawt tura Jerusalem khua a ta. A hnena puithiamte leh Levia chia mite an tirh lai khan, Heng hi Johana thu lo hriattir chu a ni. Ṭang loin a inpuang a, Krista chu ka ni lo ve, tiin a puang a. Tin, anni chuan a hnenah, Tunge i nih le? Elijah i ni em? an ti a, an zawt a. Tin, ani chuan, Ka ni lo ve, a ti a, Zawr nei kha i ni em? an ti a. Tin, ani chuan, Ni lo ve, a ti a, a chhang a. Tin, anni chuan a hnenah, A nih leh, tunge i nih? Min tirtute kan chhan theih nan min hrilh ta che, i chanchin reng, enge i sawi dawn? an ti a. Tin, ani chuan, Lalpa kalkawng ti rual rawh u ti a thla ler a autu aw ka ni. Zawh nei Isaya sawi ang khan a ti a. An mitira te chu Farisai te hnena mi an ni a, tin anni chuan a hnenah, Krista tal, Elija tal, zawl nei tal chu i nih si loh chuan enge tinge i baptist thin le? an ti a, an zawt leh a. Tin, Johanan an hnenah, Kei in tuin ka baptist thin, in zingah mi pakhat in hriat loh a ding a ni. Ani chu ka hnu a lo kal tur chu a ni a, a pheikhawk hrui phelh tlak pawh ka ni love, a ti a, a chhang a. Chung thil chu Jordan rala Bethany khuaah Johana Baptistna ah khan an ti a ni. Tin, a tukah chuan Johanan Isua a hnenah lo kal dawnin a hmu a, tin a sawi a, Ente u, Pathian beram no, khawvel sual kalpuitu tur saw, sawmi saw a ni, mi pakhat mi leh khalh khan mi zui dawn, ka hma a awm sa reng a ni ka tih a kha. Amah chu ka lo hre si lo, nimahsela, Israel ten Amah an hriat theih nan tuia baptisin ka lo kal a ni, a ti a. Tin, Johanan a thu a hriat tir a, a sawi a, Thlarau chu thu ro angin van atanga chhuk ka hmu a, a chungah a fu reng a. Amah chu ka hre si lo va, nimahsela, tuia baptis tura mi tirtu khan ka hnenah Tu chungah pawh thlarau zuk fu a, a chunga awm reng i hmuh apiang. Amah chu Thlarau Thianglima baptist tu tur chu a ni ang min ti a, chu chu ka hmu tawh a, he mi hi Pathian fapa a ni tih ka hriattir tawh, a ti a. Tin, a tuk leh ah Johanna a ding Tin, a tuk lehah Johana a dinga zirtirte pahnih nen, Tin, Isua vei vak lai a en a, en teh u, Pathian be ram lo saw, a ti a. Tin, a zirtirte pahnih chuan a thusawi chu an hria a, Isua an zui ta a. Tin, Isua chu a hawi a, a rawn zui, an rawn zui a hmu a an hnenah. Enge in zawn? a ti a, tin, anni chuan, Rabbi, khawiah nge i awm? an ti a. Anin an hnenah, Lo kal u la in hmuh ang, a ti a. Chutichuan an kal a, a awmna chu an hmu a, chu mi ni chuan a hnenah an awm reng a, zanriah chhum hun lai a ni a. Johana thusawi chu hria a, Isua zuitute pahnih chu a pakhat zawk chu Andria, Simon Petera unau a ni. Ani chuan a hmasa berin ama unau Simona a hmu a, a hnenah, Messia kan hmu ta, a ti a. Tichuan Isua hnenah a rawn hruai a, Isua'n a ni chu a lo en a, Johana fapa Simona i ni, kipha an vuah ang che, a ti a, chu chu Petera tihna a ni. Tin, a tukah chuan Isua chuan Galili rama kal a tum a, Filipa a hmu a, a hnenah, Mi zui rawh, a ti a. Filipa chu Betsaida khua a mi a ni. Chu chu Andria leh Petera awmna khua bawk a ni. Filipa chuan Nathanaela a hmu a, a hnenah, A chanchin Mosian dan lehkhabua a ziak leh zawlngeih ten an ziak kha Amah chu kan hmu ta, Nazareth Isua, Joseph-a fapa chu a ni, a ti a. Tin, Nathanael-a chuan a hnenah, Nazareth khuaah thil tha a chhuak thei em ni? a ti a. Philip-a chuan a hnenah, Lo kal lah en rawh, a ti a. Isua'n Nathanael-a a hnena lo kal dawnin a hmu a, A chanchin a lo sawi a, Enteh u, Israel mi tak, ngam thlenna reng nei lo saw, a ti a. Nathael a chuan a hnenah, Nangin engtin nge mi hriat? a ti a. Isua'n a hnenah, Philipa'n a kawh hma che a theipui bula i awm lai khan ka hmuh che asin, a ti a, a chhang a. Nathanaelan a hnenah, Rabi, Pathian Fapa i ni, Israel telal ber i nih hi, tiin a chhang a. Isuan a hnenah, Theipui bulah ka hmuh che asin i hnenah ka tih avangin i ring a ni maw? Heng aia thil ropui zawk hi i la hmu ang, a ti a, a chhang a. Tin, Isua vekin a hnenah tih tak meuhin, tih tak meuhin ka hrilh a che u. Van inhawngah Pathian vantirhkohte mihring fapa chungah hian chhuk leh chho in la hmu ang, a ti a.